Welcome to Ikazilami, the one and only hood where Happy the Moral was born and bred. Ke rata go le dumediša nna leina la ka ke Happiness Mariri wa goletšeng gona mo motseng wa Mamone. Letšatši nna le kgono re ntšoineng ge ke tlile ka mo mošate ka mo difateng where we are going to learn more about Ikazilami. Walk with me as we are going to be uh, talking about what happens in the royal house. thank you re gona ka momošate gomme re be re rata go bolela le o mongwe wa ka mošate e le go yena ntate mogale o e leng gore o tlo re hlalosetsa ka history ya rena gore na re bomang re boa eng re botsa kae walk with me ntate mogale ne ke rata gore le re tlhalosetseng ka mokgaladi e re mmonang mo stageng e le wena mampuru wa bobedi kgoši mampuru wa bobedi ke ngwana kgoši malokutu wa mathomo kgoši malokutu wa mathomo ke ngwana kgoši thulare wa mathomo a re bolela ka bogošikgolo bja ga thulare re bolela ka mampuru Lapa le legolo la ga Thulare ke lapa la bo Mokgalajwe e lego Mampuru wa Lothobesang la Noka Tubase. Mampuru e bile mololatokologo wa mokgatlo wo a tekemego a nnoši ka nako e la mmuši wa bo Paul Khuruka. Mokgalajwe Mampuru o ile a hengwa a iša thapong kua Pitoria. Le gona jalo sensiri sa nyaka marapo a gago gona kae na? re sa nyaka logane jala re tsebo nna wa kae na mogala yo mampuru ba mmušo ba ditšhošane ba ditšhošane tše khube tše khube tšwana e lego ma e lego ma e lego maburu e ba nyaka go lomeletša bogoši jwa ga mampuru mara ga ba bo lomeletša bogoši jwa ga mampuru o sa le gona tatago sekhukhune e lego sekwati sa mathomo Ke yena a go godiša mampuru. Sekhukhune ke ngwana wa rangwana mampuru. Mara sekhukhune o tšea tšea go take over a re nna ke belegetše mampuru mo lefaseng mara e mpa e lwa lapa la ga rangwane. Kgoši sekwati sa mathomo e ba swaretše kgoši malokutu wa mathomo e le go tatago mampuru. Ka segagešo A kgoši e hlokofetše e se a tšo e belega, kgoši ye nngwe e ne le, e ne le mosadi wa timamollo. Re tšea rangwane o tsena ka mo lapeng lekhwe o ilo re belegela kgoši. Sekhukhune e be e se wa ka lapeng la bogoši bja lapa le legolo la ga Thulare. Motho yo a belegwego ka lapeng le legolo la ga Thulare ke Mampuru, a belegwe ke Kgomo Makatane e lego lekgolane la mathomo ya tšwago magakala a mma. Kgoši Malokutu wa bobedi o tšea go palelana le Kgoši Sekhukhune sa mathomo, ka ge Sekhukhune a etše a tsema lerumo pele ga maloko a Mampuru a re bogoši ke bja lerumo. Bjalo rena ka segagabo rena re re bogoši ga se bja lorumo. Kgoši e belega ke mpa ya mosadi wa kgomo tša lebone. Lebone ke timamollo go swana le mmago rena Mošopia yo lekgolane la bone maloba ga a tsena mokhwe. Bjalo kgoši Malokuti wa bobedi mo mamone ga a go tsebe. Ga a fihla. Kgoši Malokutu wa bobedi, Kgoši Mampuru wa bobedi, ba mo tšere a le ka kwa Mphomeng a na le Nyebele. Nyebele ke kgoši ya Matebele. Nyebele e ba a tšere Kgoši Mampuru a mo utile ka Mphomeng. Gwa tla le mo e le gore Nyebele, bana ba ga Nyebele ba swara ke tlala, le bana ba ga Mampuru ba swara ke tlala. Ke ga um Bale ba mmušo wa aparteiti ka nako ntse mapodisa ba lata kgoši Nyebele ba re Nyebele Nyebele Mampuru kae na Nyebele a ba fetola a re ya o nyaka Mampuru thuba nna mpa tšekhwe Mampuru ke mo mentši a era a le ka mphomeng a le ka fase go tla le mo e le gore šaba la ga Mampuru le swara ke tlala le šaba la ga Nyebele le swara ke tlala Nyebele a ra Mampuru a re kgoši ya ka tšwa bana ba go ba hwa ba bolaya ke tlala ke ga Mampuru a etšwa ka mo la mphomeng Ke ga mmušo wa Maburu o mo tšea. Ba Putšamile ba mo goga ka dika ka dipere go tloga ka Roselekane mototo go fihla Pretoria. Morwagwe Mampuru ke ga tšama Tlhakela le mo go fihla morwagwe Malukutu wa bobedi ke ga tšama Tlhakela go fihla le dula fihla o Mamone. Malukutu wa bobedi o fihlile o Mamone a belega Mogalabje Sekwati. Sekwati a ekta bogoši bja ga Malukutu. Morago Sekwati a tla abela ga Malukutu wa boraro. Malukutu wa boraro a hloka lephelo. Sekwati sa bobedi a šala a ektile bogoši bja ga Malukutu go fihlela le bilwe ke ga go belega Kgoši Mampuru wa boraro e le tatago ene ngwa Tobauba ya re bušago gona bjalo. Kgoši Mampuru wa boraro O dutše setulo ka 1998 until ka 2021. Last of last year e lego 2021 ke ge ba mmušo re tlo ona ra kgoši Malokoti wa bone jwale ka kgoši. A re se ra tšo re fetša go mmea setulo mme re mo nyadišitše maloba ka di 28 tša October le di 2 tša September. Ka tšekho mo Mamone mmuši wa rena Rofele Matla Kgoši Malukutu wa bone le mmago rena Mošopiadi Lekgolane la bone. Ka di 28 tša ka di 20 ka di 23 tša Novempa o dula setulo semmušo go tlo be go hlabile dikgomo kgorong ya Mošate. Baokamedi ka mokana ga bona ba dikereke ba tlogo ba re etetše pele gammogo le bona boParnapase le bona boEngenase. Ke bona e le gore Modimo o re bogoši bo tšwa go Modimo. Ke sa bušeletša gape ke re polotiki e tšea re ga etla. Polotiki mo ga borena e thomme ka 1912. Kgoši Sekwati Mampuru o rutše setulo ka 1910. Go se gwa tšwa go e ba le mekgatlo ya dipolotiki. Bjale ke nyaka gore polotiki e hlomphe magoši a rena, ka gobane lefase le ke la magoši, legodimo ke la Modimo. Ke rata go le dumediša. Re boile gape, ke mo gabo re bone Maphanka. Re bone Maphanka ke motho yo e leng gore o tila ka go rutantšha bana dilo tša go swana le modeling, acting, gymnastics le ditalente tše dingwe tše e leng gore o di utulla go bana. So let's find out more about what she's capable of. Follow me. Re na le yena re bone maphanka ga diale re bone maphanka re kgopela o di tsebise gore ke wena mang le gona o dira eng. Thobela Happiness Mariri ke thabetše go bona gape today you still looking so beautiful my girl eh nna ke nna re bone maphanka ke belegetšwe motseng wa ga molebeledi next to ga masemola eh mama ka ge ke ne le nine years a nyalwa motseng wa mamone ke mo ke le gontse today a nyalwa ka ga maša And then eh, ke tlogile ga molebeletše be ke kena primary ka nine years be ke kena ko lejitše primary school ka tla ka tsena mo mamone mo ba go bitsa gore ke matobole primary school secondary ya ka e kae ka e tsenela ngwana tshwane secondary school go tloga go form one until matric ke feditše kae ngwana tshwane tše ding tša dilo ke no di dira ge nako e ntse e tšwela pele ke dirile e ka ge re tseba gore ko wena motho yo e leng gore o thusa bana ka ditalente tsa go tshwana le modeling le acting le gymnastics rata gore re tlhalosetse gore ke eng ntho e leng gore ile ya go hlohleletsa gore o dire dilo tse di so um happiness since ke tloga ke sale o monnyane be ke le ngwane mongwe ao mahlajana like sekolong ge ba ba rata gore bana ka dilo tsa a ba re area o mole mongwe a ya area se a se kgonang be ke le ngwane mo re ke rata te kgethela mo go tsa acting acting. Ka re mola ke le mo go acting gwa ba go be go le ba ba riago tša bo mmasebotsana, be ke rata acting ka pelo ya ka ka moka but ke kgatla le ke tša mmasebotsana. Ga ke trya ka mo le ka mo le ka mo ka lemoga gore dilo tše ke di kgona ka moka and ka thobo ba interested mo go dilo tše tša mohuta o. Ka tšwela pele ka tšona go fihla ke fihla secondary mo e bong gore ga ke fihla secondary still ntho e rata ke bana ba bantši and ka lemoga gore bana ba bantši ka mo disekolong ga ba kgone dilo tša thuto mare ba kgona Dilo tše e be gore go ne talente e be gore ba e kgona. Ke motho e beng gore ke be ke ne kgahlego go dilo tša acting le dilo tša di-modelling. Ke di thome primary to secondary. So gwa re ge ke fetša matric ya ka, ka thoma go tsenela mananego a Love Life mo e beng gore ke be ke le grand prix ka gare ga ona. So ka mo gare ga Love Life e be e le nna ke ntšhago ditalente tša bana, ka kgona go bona gore ke kgona go tšweletša ditalente tša bana ba bantši.

This thing e be le passion ya ka mo go nna go bolela nnete. So tell me, ke bana ba ba kae ba ileng gore ba o ba rutago ba ileng gore ba kgonne go tswelelela le gona ba fihlile mo kae? Eh, happiness eh, ke bile le bana ba bantši ka kudu m- ke bile le bana ba 300 and something but mo gare ga bana ba ba ba ileng ba kgona go tšwelelela is about 20 something ya bana mo e bong gore o mongwe wa bona e bile happiness mariri e bile wena ya ba o mongwe e lego morwedi wa ka ke babi maphanga Ya ba o mongwe wa boraro ke Hope Mabule wa gymnastic. Ke bana ba e ba gore ba ile ba kgona go fihla go Talent of Africa National. And then go Talent of Africa bana ba ba ile ba tšwelelela le gona gape ba tšwelela ka di-flying colours, ba ile ba tšwelela gabs.

Gare ga lefase ka moka la South Africa, le kgonne go hwetša ba bang, bana ba ile ba hwetša di-high gold, ba bang, wene kwena o ile wa hwetša di, what's what they call this, ke It was gold. gold, gape ka kwa go special title o hwetše Ka kwa go special title. Mpho Kgolane, ngwanaka o monnyane a ilego a hwetša Ntshwela, my, what do you call, mm, Di, go be go na le Ke rata go leboga nako ya gago re bone maphanka ke re go mmereko o swereng o sware jale o tiše ga jale ke rata go le tšea ke le ise gona ka kwa le difokeng ka ka mošate mo e leng gore re ile go bona stetšhe sa kgoši mampuru wa boraro ke ra gona ka ga kgoši malekutu wa bone ke ka zilame re sa le gona ka mo mošate re na le yo mongwe wa moetapele wa baswa e lego Mister Matshume Yena o tila ka dilo tša go swana le difanuoko le tše dingwe tše e leng gore di empowera bana ba bannyane. For that, let's find out more about what he's doing. Follow me. Okay. Ke re dumediša ntate Maxime. Le kae le kae Sepinese? Re gona.
A ke rata gore o introduce ba tsebe gore ke wena mang le gona ke eng ntho e leng gore o busy ka yona. Alright dumelang dumelang ke nna Mister Mathume ke nna mongwe wa baswa ba Mmamone most people call me Mister Fanok ke moswa e le gore fele ke rata dilo tse le gore di progressive especially for baswa so ke ke ke ke ntho tse le gore fele ke keepa busy tsona ka tsona most of the time is something tse le gore fele I'm, I'm, I'm very passionate about in terms of development ya baswa especially mo gae mo E go tlile jang gore le no decide gore lena le nyaka go dira fun walk mo mamone ke eng le bone eng ke eng ntho e leng gore e le empowerile or ke eng ntse ne le nyaka go e tsweletsang basa ba rena gore le dire fun walk Eh, ha o ka lemoga gore mamone ke o mongwe wa metse o mongwe e le gore o magaeng ka kudu-kudu because sekhukhune is, is, is uh, recognized as one of the poorest uh, uh, area mo, mo mo south africa So ra lemoga gore go na le dilo tše ding tše e le gore di sa šaletše morago, especially developmenteng ya baswa. So ra bona e le bokaone gore re dire di-program tše e le gore di tlo swara baswa, di ba keep active most of the time, di kgone go ba ntšha straat-eng gore di kgone go ba, ke tla re, go ba fa maatla le hlohleletšo go ka, go ba bontšha gore go na le possible tše dingwe di ka direga no matter where you are coming from. Okay um ka gobane fan walk ke ntho e leng gore ke kgale le gona le nna ge ke be ke gola ke nile go bona go na le fan walk and then ka decide gore le nna ke nyaka go bona gore ga botse ke fan walk ba dira eng so ke nyaka go tseba gore wena o nagana gore ge go na le fan walk yeo ke eng ntho e leng gore bana ba basha ba e lena mo fan walkong um main main um activity during fan walk e no ba Cohesion, eh, go swaragana ga baswa, go swarana ga batho, lo to have fun most of the time, and also to promote healthy living lifestyle. Those are the aims. But di itše ge e gola fano ke e ba le, le batho ba bantši, ra lemoga gore this is the right platform to raise awareness about different things. Eh, in the past years, we raise awareness about gender-based violence, And then ga o ka lebela sekipa se ke se apereng sa fanop um ka mo morago o tla bona rile eh, this year was last year 2023 so be re re man speak out though we push those kind of uh, activities uh, re ba le di-awareness uh, re promote whatever e le gore ba ele re re swa re bona o kare ya hlokagala ka nako eo As baswa re lebane le ditlhohlo tše dikgolo tše le gore bjale di fetša di ntšha baswa tseleng go dira dilo tše lo ra tša swanelo. Wrap-up.
Indeed, this is my Gazi. One thing I can tell you ke gore my Gazi it's rich in culture and many talents. Ga jale ke ka gare ga leobo gomme ke kopane le yo mongwe yo e leng gore ke sereti, ga se sereti fela empa ke sereti sa mong wa rena ke ra yena kgoši Malikutu wa bo nne.

Le ya kampa la tšate le etiša mogobo pele madiri a šala a sa le go lelele. Batubatse, ke tlo lo botša ka yona kgoro ya Maroteng. Kgoro e ke e kgolo go tloga gona kua morago. Mohumagadi kgomo makatane o tšwa ka magakala, mmago mampuru. Yena a belega go yona kgoro e kgolo ya Maroteng. Yona kgoro ya ga, ya ga gabo setlamorago. Yona kgoro ya gabo Ntwampe Maatalane Mokgatle Mohubedu, rena re le ba Maroteng re thakgantšha ka ka setšo ka segagabo rena. Se segolo ke thomong go laetša re le ba bogoši bjo bogolo bja ga Malekutu Phenyana Maswene, tau ye tona kgolokgolo ya bopedi ya go thibela tše bogale Phenyana Maswene o re Manaba nkhwetša ke ituletše kua Mahlole thabeng ya Matlapa go befa ya go lahliša batho makoko

Madumagolo ka mabedi nke ke maya tšhilwane. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
This is what we are talking about when we are talking about my God. Ke tsona tšeo tša ikazi lame. This is my hood. And this thing e ntaetša gore where you come from doesn't disqualify you from achieving what you want. Ke rata go leboga ka moka batheeletše ka moka le babogedi. Ke re go lena, this is my gazi.